Uh, Wel, i ni'n troi nawr at uh, Ezeia, penod 49, a uh, na ddarllen adnodau 21 i 26, uh, a dyma fydd sail yn, uh, dyma fydd yn testyn ni, uh, sail ar gyfer y, y, brege, y bregeth y bore yma. Uh, Ezeia 49, adnodau 21 i 26. 22 i 26, mae'n ddrwg da fi. Fel hyn y dywed yr arglwydd ddew, Rhof arwydd am llaw i'r cenhedloedd a choda fy maner i'r bobloedd, a dygant dy feibion ar ei hysgwydd. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti a'i tywysogesau yn famau maith i ti. Plygant i'r llawr o'th flaen a llyfu llwch dy draed, yna ac ei wybod, mae Myfi yw'r Arglwydd, ac na siomir neb sy'n disgwyl wrthyf. A ddygir ysbail oddi ar y cada, a ryddhau'r carcharor o lawr gormeswr, neu uh, cyfeithiad gwell, um, a ryddhau'r carcharor o lawr cyfiawn. Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Fe ddygir carcharor o lawr cadarn, ac fe ryddheir ysbail o lawr gorfeswr. My fi fydd yn dadlau a'th gyhuddwyr, ac yn gwaredu dy blant. Gwna fyth o thrymwyr fwytau cnawd eu hunain, a meddwaf hwy a'u gwaed eu hunain fel a gwin, yna caiff pawb wybod mai myfi yr Arglwydd yw dy waredydd, ac mae un cadarn Jacob yw dy achubydd. Nawr, ni wedi bod yn ystyried um, Ezeia penod 49 uh, ers, uh, ers tipyn nawr, a gwir y gwir, uh, a i ni wedi ystyried caniad y gwas yn yr adnodau agoriadol, ac yna ni wedi bod yn treulio y rhan fwyaf o'r amser yn edrych ar, ar gariad cyfamodol Dyw tuag at ei bobl, a fel mae Dyw yn amlygu'r cariad yna uh, yn, uh, tuag at ei bobl yn y benod hyn, i bobl dan yr hen oruchwyliaeth, ond yn arbennig i bobl uh, yn, uh, dan uh, uh, yr oruchwyliaeth neu dan y cyfamod newydd yn Iesu Grist. Uh, mae e yn cywiro i bobl rhag iddyn nhw i fod yn anghrediniol uh, yn y ffordd maen nhw'n meddwl amdano fe. Uh, yn ei sicrhau nhw o'i gariad uh, yn y ffaith ei fod e'n ei cofio nhw, hynny yw bod nhw bob amser yn yn, yn, yn, yn cael blaenoriaeth. Mae e bob amser o flan ei lygau def wedi ei, ei, ei cerfio ar ei ar gledrau ei law yw'r darlun mae'n defnyddio. Mae'n cadarnhau i bobl, hynny yw er ei bod nhw'n angrediniol ynglyn â'r addewidion yma, a p'un e fydde fe'n gallu i cyflawni nhw, dyw e ddim yn newid i feddwl. ac mae'n eu sicrhau nhw, eu cadarnhau nhw, ei fod e yn mynd i gyflawni ei addewidion, ac yn rhoi darluniau gwahanol o'r ffordd y bydde hynny yn cael ei gyflawni. Uh, Tro diwethaf fi o'n i'n ystyried y rhan yma o'r yslythyr, fe wnaethon ni atgoffa'n hunain bod Dyw hefyd yn casglu ei bobl, uh, ac y mae, uh, mae'n casglu nhw fel ei dlysau, fel y pethau gwerthfawr. uh, pethau gwerthfawr yn ei, yn ei olwg. Ac yna heddi, uh, wrth bod ni'n dod nawr at, um, at ddiwedd y gyfres mewn gwirionedd, i ni am sylwi ar un uh, ffordd arall y mae Dyw yn arddangos i gariad tuag at ei bobl, sef drwy goncro, trwy goncro ei, uh, ei gelynion. Hynny yw, y ffordd y mae e yn mynd i gyflawni a ddiwydion, y ffordd y mae e yn mynd i achub i bobl, yw trwy gael conquest dros ei holl elynion, y gelynion hynny sydd yn, yn cadw ei hyneidiau yn gaeth. Hmm. Yn yw beth awn ni yn uh, troi nawr at uh, um, rhan arall, neu edrych ar hwn mewn ffordd arall, um, allan ni weid bod y ben, allan ni weid am y benod yma, uh, allan ni ofyn cwestiwn fel hyn, wel, wel pwy sy'n mynd i gyflawni hyn? Fel mae Dyw, pwy sy'n mynd i gyflawni hyn ar ran uh, Dyw? Wel, y gwas, Beth mae'n mynd i gyflawni? Wel, yr achubiaeth yma, mae'n mynd i, i gyflawni yr, yr addewidion yma i gyd fel bod pobl ddiw yn cael eu casglu ac yn cael eu achub. Ac yna'n ola, wel, sut y mae'n mynd i wneud hyn? Wel, y ffordd mae'n mynd i wneud hyn yw trwy orchefygu, uh, trwy gael conquest, trwy uh, goncro yr holl elynion yna sydd yn cadw i bobl uh, yn gaeth. Ac felly wrth bod ni'n edrych ar yr, uh, y rhan yma, nodau 22-26, uh, i ni'n mynd i dynnu rhai pwynti allan ynglyn â'r goncwest yma. Uh, peth gyntaf ni'n mynd i sylwi arno yw, yw arglwydd y goncwest, arglwydd y goncwest. Um, ac yn ei sylwi'n arbennig fan hyn ar adnodau 22 a 26. Yr mae, mae Dyw yn dweud yn glir iawn drwy Ezeia bod llwyddiant y goncwest ac felly llwyddiant yr achubiaeth yma yn dibynnu yn dibynnu'n llwyr ar ar yr hwn yw yr arglwydd i gymeriad e'r hyn sydd yn wir amdano fe. Uh, mae, ma, ma Ezeia yn yr adnodau hyn fel petai yn restru, yn wir yn pentyrru um, enwau a disgrifiadau uh, am ddew um, yn ei berthynas a'i bobl. Nawr, um, dwi ddim yn dod yn amlwg yn, y, yn yr uh, testyn, ond barddoniaeth sydd yma, ac mae'n debyg bod yna uh, gysylltiad barddonol rhwng adnodau 22 a 26. 22 fel petai yn agor adran farddonol ac adnod 26 yn cloi, agoriad a chlo uh, fel um, penillion um, o farddoniaeth. Ac felly ni'n sylwi ar uh, y ffordd mae Dyw, mae Mesoea yn disgrifio Dyw, y ffordd mae Dyw yn, yn, yn, yn, yn disgrifio ei hunan yn adnodau 22 a, a 26. Beth gyda ni'n gweld yw mae ef yw'r arglwydd dduw, fel y dywed yr arglwydd dduw. Nawr, beth sydd gyda ni myna yw y diw sofran, y diw sydd yn, yn reoli pob peth. Uh, mae'n rhoi darlun i ni yma o frwydr neu o ryfel, a diw yw'r brenin, neu fe yw'r cadfridog, neu'r arweinwydd. A, a, ac y mae e uh, dim ond yn codi ei law, yn rhoi arwydd a'i law, ac fel canlyniad, y mae'r cenhedloedd, cenhedloedd, fydde ffordd arall yn wrthwynebus i'w ewyllys e, yn dwyn meibion a merched Seion yn ôl, yn ôl ati. Fel hyn y dywed yr arglwydd, rhofarwydd am llaw i'r cenhedloedd, a beth yw'r canlyniad? A dygant dy feibion yn ei mynwes, a chludo dy ferched ar, uh, ar ei hysgwydd. Hynny yw, beth sy'n cael ei bwysleisio yna yw bod hyn yn hawdd i ddim. Hynny yw, does na ddim byd yn anodd iddo fe. Uh, I ni'n ni, meddwl am ein dyddiau ni, ac, ac, ac maen nhw'n ddyddiau anodd yn dyn nhw. Ond mae rhaid i ni gofio bob amser, os bydd Dyw yn mynnu newid pethau, bod e ddim yn anodd iddo fe i newid y sefyllfa, oherwydd yr arglwydd yw yw e, y mae e'n sofran. Yn wir, yn uh, gynharach yn y uh, uh, uh, broffwydoliaeth yma, pan mae Dyw yn galw ar y cenhedloedd, nid nawr i wasanaethu pobl ddiw, ond yn hydrach i, i fod a, ddod â barn ar bobl ddiw, dyw e ddim hyd yn oed yn codi law. Uh, mae'n chwibanu, meddai fe. Uh, penod 5 ar nod 26. Dim ond chwiban a maen nhw'n dod. Gyna, yn ni'n gweld, a nawr yn symud i adnod uh, 26, mae e'n disgrifio hunan, neu mae datguddio hunan, fel uh, myfi yr arglwydd. uh, cei wybod, cei pawb wybod beth efe, mae my fi yr arglwydd yw dy waredydd. A mae'n un, wrth gwrs, y mae e yn defnyddio ei enw'r enw a ddatguddiodd ei Moses uh, yn y berth yn llosgi. Um, uh, Iawe, yr hwn ydwyf, yr hwn sydd, Ac wrth gwrs, mae e'n atgoffa uh, i bobl o'r achubiaeth fawr yna a nath ei gyflawni wrth bod e'n ei gwaredu nhw o ormes yr aifft ac mae'n yn ei atgoffa nhw, mae y diw digyfnewid yw e, fel wedodd e wrth y Moses, diw dy dadau, diw Abram, diw Isaac, diw Jacob. Ac felly yr un diw yw e, a'r un diw yw yn diw ni. gyna mae'n dweud yn adnod 26, mai fe yw uh, yr, yr achubydd, ni mae'r drefn yn y Beibl Cymraeg Newydd ychydig yn wahanol i uh, rhai um, uh, cyfieithiadau eraill, ond dyma air arall mae'n defnyddio, mae fe yw achubydd ei bobl. A'r hyn sy'n cael ei bwysleisio yna yw uh, nid yn unig yr, uh, ac yn neu'n gymaint bod e'n achub i bobl oddi wrth eu gorfeswyr ac oddi wrth y bobl sydd yn eu cael, cadw yn, yn, uh, uh, yn gaeth, ond i fod e'n achub i bobl iddo fe ei hunan. Hynny yw, pam mae'n achub i bobl, nag e jyst i gwaredu nhw mae e oddi wrth i gaethiwed, ond y mae, mae, e, mae e, fe yw eich hybu nhw, sydd yn, yn ei dwy nhw ato fe ei hunan, i berthynas o ffafwr ac o fendith ac o gymdeithas ag ef ei hunan. Ac yna mae e yn bedwerydd yn dweud mai fe yw gwaredydd ei bobl, a'r gair myny'n yw goel, y, y, y berthynas agosaf, y kinsman redeemer, uh, fel ni'n meddwl amdano fe uh, yn, yn, yn, uh, uh, yn, y, yn, gyf, yn gyfraith Dyw. A, a, a dyma'r un uh, sy'n cymryd lle y sawl um, sydd wedi marw yn ddi-blant. Hynny yw, mae'r syniad yma o rywun yn cymryd lle rhywun arall yn, yn gryf iawn yn y, yn, yn y gowel, yn y gwaredydd, a fe sydd yn, yn ysgwyddo baich ac yn cymryd dyled un sydd yn rhy wan ac yn rhy dlawd i waredu ei hunan. y, y fe sydd yn, yn rhyddhau y person yna o'i caethiwed drwy dalu ei dyled, a fe sydd yn dewis gwneud hyn, mae hawl gyda ge. Ond, on, nid dyletswydd, hynny yw, petai yn ddyletswydd, byddai rhaid iddo fe wneud e. Ond hawl yw e, ac, a, a, a fe sydd yn, yn, yn dewis cymryd uh, uh, yr hawl, gweithredu'r hawl na sydd gyda ge, uh, i ymgymryd ar ran y rhai gwan a thlawd. uh, er mwyn eu gwaredu. Ac yna'n olaf, mae gyda ni uh, disgrifiad arall. Chi'n gweld fel mae'n pentyrru, fel mae Dyw y Petai yn, yn pentyrru y disgrifiadau hyn, uh, un ar ben y llall, un cadarn Jacob, un cadarn Jacob. Ond mae'n debyg bod y gair uh, cadarn yna yn um, cael ei ddefnyddio, hynny yw, mewn cyd-destunau sydd ddim yn perthyn i ddiw, pan, pan, pan, pan, nhw, pan, pan yw diw ddim yn cael ei ddisgrifio yn, yn Ezeia a man eraill o'r ysgrythur. Uh, nerth tarw, nerth tarw. Ac yn Eseia, um, mae ma Eseia'n disgrifio brenin Assyria yn, yn bragian, yn brolio, ei fod e'n nerthol fel tarw, yn bwrw pobloedd o'r neilltu. Dyna'r fath o rym sydd gyda ge. Ond chi'n gwybod pan mae'n dod at ddisgrifio Dyw, pan mae'r gair yma'n cael ei ddisgrifio am Ddyw, does dim sôn am darfod, hynny yw mae'n nerth llawer mwy na hynny, hynny yw uh, y nerth ei hunan sydd yn cael uh, ei bwysleisio. Uh, i'n cadarn Jacob, Jacob yn wan, ond i'n cadarn Jacob, i'n cadarn Israel. Felly beth gyntaf ni'n gweld, wrth fod Dyw yn dweud wrth i bobl bod e'n ei caru nhw gymaint fel bod e'n mynd i'w hachub nhw, a'u hachub nhw drwy oresgyn y gelynion hynny sydd yn eu cadw nhw'n gaeth, mae'n ei atgoffa nhw o pwy yw e, arglwydd y goncwest. Mae'n dda ei bod yma, dwi, uh, wrth bod ni'n cael chydig amser fel hyn i addoli Dyw gyda'n gilydd, uh, yn ein hysbryd, yn ein calonau, i gael yn atgoffa o'i air e pwy yw ein Dyw ni. a gymaint mae ni yn, yn, yn, yn yn caru ni fel bod e yn ein gwaredu ni oddi wrth ein holl elynion. Wel, uh, yr ail beth i ni am uh, ystyried gyda'n gilydd uh, o'r darn yma ni'n uh, edrych arno nawr o Oseia 49 yw dill y goncwest. dull y gogwest. Hynny yw, sut mae Dyw yn gweithredu i achub ei bobl? Beth mae'n wneud? Beth yw'r gwahanol bethau mae'n ei wneud er mwyn achub ei bobl? Ac mae, da, mae Dyw yn, ac mae nifer o bethau sy'n cael ei nodi yn hyn. Beth gyntaf mae Dyw yn dweud yw bod e'n codi baner. Mae e'n codi baner. A nag e jyst codi baner, codi ei faner. Nawr, darlun milwrol sydd yma eto. A fe fydde um, bobl, bobl fyw yn yr hen oruchwyliaeth, uh, yr iddewon, mi fydde nhw'n gyfarwydd â'r syniad yma o, o godi baner. Dyw yn Lefitigas a Niwmeri, uh, fe chi'n cofio uh, bod Dyw wedi gorchymyn i Moses i, i gymryd sensus o'r holl uh, wir oedd o oedran rhyfel uh, dros ugen mlynedd oed, cyn i bod nhw'n symud o Seinau ar ôl iddo fe roi y tabernacl iddyn. Ac yna wrth bod e yn, uh, yn wrth bod nhw'n symud ymlaen, uh, oedd pob un o'r llwythi i fod i gael i, i, i, i, i fartio, uh, i ymdeithio mewn lle penodol, mewn perthynas i'r tabernacl, ac oedd pob aelod o'r llwyth i fod i ymgynnull i, i grynhoi o gwmpas a i, i uh, farcio i, i, i, i tu ôl i uh, faner y llwyth. Byddai baner gan bob llwyth, a mi fydde pob un aelod o'r llwyth na i fod i ymgynnull o gwmpas y faner a marcio tu ôl y faner. wrth gwrs yma, mae Dyw yn cydio yn y, yn y, yn y darlun yna ac yn dweud na sy'n deuddeg o faneri, un baner sy'n, un baner. A'n faner i yw i, a fi fydd yn ei chodi. A pan fydd hi'n cael ei chodi, fe fydd plant seion, pobl yr arglwydd, yn crynhoi o'i chwmpas. Yn crynhoi o'i chwmpas. Nawr, pwy yw'r faner? Wel, ni wedi ddarllen yn barod yn dyn ni um, pwy yw'r faner. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r faner. Uh, yn uh, penod 11 um, o uh, broffwydoliaeth Ezeia sydd yn, yn benod sydd yn, yn rhagfynegu dyfodiad y Mesoea, uh, mae e'n dweud mae uh, blagurin Jesse, yn yw, yr arglwydd Iesu Grist. Uh, mae, mae fe yw y faner, ac yn y dydd hwnnw, meddwl fe adnod deg, bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y genhedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn ogoneddus. fe gyfun faner adnodeuddeg i'r genhedloedd, a chasglu alltudion Israel, fe gynnull rai gwasgar Juda o bedwar ban uh, y byd. Um, dwi ddim yn credu mae cyd-ddigwyddiad uh, o ddew gwbl uh, fod yr agwedd Iesu yn, uh, yn Iwan penod deuddeg ac adnod 32 uh, yn dweud yr hyn wedodd e Fyddai'n dyfynnu fe mewn munud ar ôl i roigied i ddod a gofyn ni a ddymunem weled yr Iesu. Yr estroniad yma'n dod ac yn dymuno gweld yr Iesu. Ac yn y cyd-destun yna, mae Iesu Grist yn dweud hyn, a minna i mi ddefe. Os caf yn yr chafu, a uh, os gaf yn yr chafu ar y ddeiar, a dynaf bawb, neu pawb dynion, pob math o ddynion, ata fi, ata fi fy hun. Ac mae'n dweud hyn uh, gan arwyddo neu yng nghyd-destun y, y farwolaeth bydde fe yn ei dioddau uh, ar y groes. A minnau os caf yn yr chafu ar y ddeian, be dynaf bawb ataf fy hun. A mae'n ddiddorol iawn, mae uh, dyma i dy gwela i, uh, uh, fel yr oedd Pedr yn, yn, uh, yn esbonio rhywun ddigwyddodd ar y Pentecost. So, Richard yn ddiweddar wedi uh, yn, yn argoffa ni o'r hyn ddigwyddodd ar y diwrnod rhyfeddol yna pan nath yr ysbryd glân uh, gael ei anfon a, a, a syrthio ar uh, uh, um, yr eglwys a dod i'r eglwys. Um, chi'n cofio uh, y restr faith yna o bobl oedd yn bresennol? Dyma'r bobl gafodd ei achub o blith yr rhain. Dyma nhw penod dau o uh, lyfr yr acte. Um, pobl oedd yn bresennol yn Jerusalem, Parthiaid a Mediaid, ac Elimitiaid a thrigolion Mesopotamia a Judea a Cappadocia a Pontus ac Asia a Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a pharthau Libia a tua Cyrene, yr ymwelwyr ac a'r ymwelwyr o Rufain yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, dyma rhai oedd yn clywed mawrion weithredoedd Duw yn cael eu llefaru yn ieithoedd eu hunan fel canlyniad i ddyfodiad yr Ysbryd Glân. A dyma beth mae Pedr yn dweud am, uh, am hyn yn, yn uh, yr adnodau nath Roger um, bregethu arnyn nhw. meddai Pedr wrthynt, Edifarhewch a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd. A dyma fe, oherwydd i chwi y mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Dyna sydd wedi digwydd. Beth ddigwyddodd dda ddydd y Pentecost wrth bod yr Ysbryd Glân yn cael ei rhoi? Dyw yn galw ei bobl ato ef ei hun, o, o, o bob cwr o'r ddeiar. Felly, uh, dill y conquest, mae Dyw yn codi ei faner, ac yma i bobl, rarllwydd Iesu Grist, ac yma i bobl yn tyrru ato fe Beth arall ni'n sylwi yn hyn o ran y dull, y ffordd mae Dyw yn, yn, yn, yn ennill y goncwest, yw i fod e yn trefnu cwrs hanes a rhagluniaeth o blaid achubiaeth i bobl. Um, mae'n sôn am bobloedd a brenhinoedd mae'n hyn, ac a mae nhw sydd yn dod a uh, meibion Seion a, a plant Seion yn ôl i Seion. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti, a'i tewysogesau yn famau maith i ti. Rhof arwydd a'm llaw i'r cenhedloedd, a chodaf fy maner i'r bobloedd, a dygant dy feibion yn eu mynwes. Hynny yw, yn ddiarwybod iddyn nhw'u hunain, efallai, efallai eu bod nhw yn gormesu y pobl y ddew. Ond, uh, uh, um, uh, yng nghanol hynny i gyd, mae Dyw yn sicrhau i bod nhw yn, yn dod â phobl i, um, fan o, o achubiaeth. Y gwrthwynebwyr ofnadw yma yn gweld pobl ddiw dan ormes yn diodde, yn raslon, a hynny yn cael effaith arnyn nhw i'w argyhoeddi nhw fel bod hyd yn oed y gwrthwynebwyr yn troi i fod yn blant i ddiw, yn cael, yn cael ei argyhoeddi ac yn uh, dod yn grisnogion eraill mewn ffordd mwy ymwybodol. um, nid mewn ffordd di ar wybod, ond yn, yn, uh, yn gorfod yn dod i fan lle maen nhw mewn ffordd ymwybodol yn cydnabod sofraniaeth Dyw. Uh, ymgrymant i ti, medde penod 45 a 14, a chyffesu yn sicr y mae Dyw yn eich plith, ac nid oes neb ond ef yn ddiw. ac ni wedi gweld hyd yn oed o fewn uh, cloriau yr, yr ysglythyr um, esiamplu o hyn, wnaethon ni sôn amdano gyda tro diwetha, Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, Artaxerxes, Xerxes, Esther, yr holl bobl yma, mewn ffordd ymwybodol yn dod, yn dod i sylweddoli mae Dyw yw Dyw, a bod nhw ac, ac yn ymgrymu i ddwyr. yn hanes yr eglwys ar hyd y canrifoedd, yn y canrifoedd cynnar, cynnar Cystennin, Theodosias, Esiample o ymerawdwyr oedd yn, uh, naill ai yn credu neu yn, yn gefnogol i waith uh, yr efengil ac i, i grisnogion. A, a allan ni weid, um, chymod beth chi'n edrych ar hanes yr eglwys, mae'n esiample uh, lu o hynny. falle beth sy'n mwyaf trawiadol yw wneud yn gymaint efallai um, dylanwad uh, ac effaith ydyw ar unigolion sydd yn frenhinoedd ac yn arweinwyr, er mae hynny yn rhyfeddol. Ond fel mae Dyw, fel canlyniad i ddiwygiadau, yn gallu trawsnewid hyd yn oed diwylliant a gwerthoedd uh, cymdeithas neu gwledydd gyfan. Um, fel ei bod nhw yn, yn, yn, uh, yn gefnogol i'r efengyl. Dyw hwnna ddim yn golygu bod pawb yn dod yn Cristnogion, ond bod yr ethos y cyfryw, fel bod hi'n haws i, i gyhoeddi'r efengyl, a, a, a, a bod yna uh, werthoedd uh, Cristnogol yn hydreiddio hyd yn oed cyfreithiau y wlad. Ni'n gallu gweld hynny yn hanes y wlad yn hunain, ydyn ni? Ac i ni hefyd yn gweld uh, yn y cyfnod yma uh, effeithiau ofnadw uh, pan mae hynny yn edwino, pan mae'r dylanwad yna yn gwanhau. Ond dyna uh, ffordd arall lle mae e yn ei sofraniaeth yn trefnu uh, cwrs hanes a ragluniaeth o blaid a chybiaeth i bobl yn bob cyfnod. Gyna um, un peth arall i'w nodi, Um, a mae hwn yn bwysig iawn. Uh, y mae e yn cyflawni'r achubiaeth yma. Dyma fel mae'n gweithredu drwy dirymu hawl gyfiawn y gelynion. Nawr, mae hwn werth i nodi. Ni'n gweld hyn o adnodau 24 i, i 26. Um, mae yna gwestiynau yn cael eu codi. A mae'r cwestiynau mae yn dod Yw diw sydd yn cynnwys y cwestiynau yma, Ezeia sydd yn cynnwys y cwestiynau yma, ond, ond pwy sydd yn gofyn y cwestiynau? Wel, allan nhw ddod o, le, o leia o ddoi gyfeiriad. Um, allan nhw ddod i ddechrau o gyfeiriad pobl ddiw sydd mewn caethiwed, mae'r mae, mae, mae, mae, mae, mae nhw'n gofyn y cwestiwn, a ddygir ysbail o ddiar y cadarn i ni fel ysbail, medde fe, i ni fel anifel bach sydd wedi cael ei ddal gan, rhywbeth, gan rhyw anifail cryf, sglyfaethus. a, a, a ti'n gweithio i, yn bo, yn bo ni yn mynd i gael yn dwy'n o enau y, y, y, y cadar ne, a ryddhau'r carcharor o lawr gormeswr, neu uh, uh, gwell cyfieithiad, uh, yr um, uh, Masoretic test yn, uh, text yn dweud, a ddyrhau'r carcharor o lawr cyfiawn. Hynny yw, uh, maen ma, ma, ma, ma nhw'n dweud, i ni yma, a, a, a, a, a ni'n heiddi bod yma. I ni yma oherwydd ein pechod, i ni yma yn ein caethlyd ac yn y cyflwr i ni ynddo fe, oherwydd yr hyn i ni wedi wneud. I ni wedi, i ni wedi torri cyfraith Dyw ac yma cyfiawnder o blaid yr heini sydd wedi ein caethiwo ni, oherwydd dyma'n heiddiant. a pwy, a pwy all yn rhyddhau i ni o'r, or rhai grymus yma a rhai sydd â hawl arno ni, achos i ni yn euog. Hynny yw, nid yn unig bobl ddiw yn cwestiynu yma fodd y gall y fath achubiaeth ddigwydd, ond hefyd y gormeswyr i hunain. yn dweud, wel, um, maen nhw'n brolio ni grym, ni o rai cadarn. y ma ffordd, meddwl nhw, pa fodd yn y byd y mae yr ysglyfaeth yma, mae'r ceithion yma, mynd i gael ei rhyddhau o ddiwrthon ni, oherwydd i ni mor rymus. A nid yn unig i ni'n rymus, meddwl nhw, ond mae hawl dyn ni arnyn nhw oherwydd maen nhw yma yn gyfreithlon. Pam maen nhw yn y geithglyd? oherwydd bod nhw wedi pechu yn erbyn Dyw. Dyma y gosb gyfiawn y maen nhw wedi uh, gorfod i dioddau, ac felly pam ddylen ni adael nhw'n rhydd? Mae hawl dyn ni arnyn nhw. Wel, mae'r ateb, wrth gwrs, i'r um, uh, uh, i'r nerth, uh, i'r uh, y gallu yma sydd yn eu cadw nhw'n gaeth. Ni di eisiau sydd wedi edrych arno fe. Mae yna un mwy cryf. Un cadarn Jacob. Ac os ydy un cadarn Jacob yr un sydd yn mwy cryf ac yn mwy nerthol na rhai sydd yn cadw pobl ddiw yn gaeth yn dod uh, ar y maes y frwydr fel petai, wel, dim ond un canlyniad sydd. mae'r bobl yn mynd, mae, mae, mae, mae pobl ddim yn mynd i gael galer y rhai, oherwydd mae yna un cadarn, un mwy cadarn, hyd, na hyd yn oed y cadarn yn dod i'r maes. Ond beth am fater yr, y cyfiawn, y cyfiawnder, y rhai sydd yn dadle cyfiawnder? Wel, i ni'n symud o faes y frwydr i faes y llys barn, a dyma beth mae Dyw yn dweud, a ddygir ysbail yn ddiara cadarn, a ryddhau'r carcharor o law y cyfiawn? Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Fe ddygir carcharor o law y cadarn, ac fe ryddhau'r ysbail o law'r gorfeswr, hynny yw, er bod nhw'n dadle cyfiawndw, er maen nhw'n dal yn gormesu ei bob, y bobl. A dyma beth mae Dyw yn dweud, Mae fi fydd yn dadlau a'th gyhuddwyr, ac yn gwaredu dy blant. Hynny yw, mae Dyw yn dweud, fe fydda i'n ymddangos yn y llys a dy ran di, fydda i yn dadle dy, dy achos di, a fe fydda i yn dy gael di'n rydd. Chi'n gwybod, um, mae'r gaethiwed i ni sôn amdani dim ond rhan o'r gaethiwed yma sydd yn cael ei delio gyda gan Esaia, gaethiwed uh, um, bobl yn Babylon a, a ryddhad a'r achubiaeth o ddi yna. Mae'r achubiaeth mae e'n sôn amdani myn hyn, wrth gwrs yn achubiaeth ysbrydol, hynny yw mae'r gelynion y mae Esaia'n sôn amdano myn hyn. Mae'n sôn am iachawdwriaeth, fyd eang, mae'n sôn am bobl yn cael eu casglu o, o ben draw y byd. Ac felly mae'r gaethiwed yma yn sôn amdani yn gaethiwed fwy, yn gaethiwed ysbrydol. Ac y mae'r heini sy'n caethiwo eneidiau i bobl, mae, mae, mae, mae pechaduriaid sydd yn gaeth, fel chi a fi o'n i bai am yr arglwydd Iesu Grist, a maen nhw'n gaeth uh, i ormeswyr llawer, llawer mwy na uh, brenin rhyw wlad fel Babylon. Ac ateb Dyw i rheini yw Croes Galfaria. Yw Croes Galfaria. Ar Groes Galfaria mae'r Arglwydd Iesu Grist, cif Jesse, y gwreiddyn, baner yr Arglwydd, mae ef yn mynd i'r afel a pechod i bobl. ac wrth bod e yn delio â'n pechod ni ar groes Calfaria, y mae e yn dirymu, yn dileu pob hawl sydd gan ein gelynion arno ni. Jyst i roi esiampl i chi, hynny yw, mae'r gyfraith yn elyn i ni os oedden ni yn, yn, yn, yn, yn, yn, yn bechaduriaid. Ond uh, ac mae'r gyfraith yn dweud amdanoch chi ac amdano i, mae rhaid i fi eu cosbi nhw oherwydd maen nhw'n bechaduriaid. Maen nhw wedi syrthio'n fryn, dyn nhw, bryn, dyn nhw ddim wedi llwyddo i gadw safonau'r gyfraith, ac felly oherwydd bod nhw ddim wedi cadw'r safonau hynny, mae rhaid iddyn nhw ddioddau'r gosb am bob un methiant a throsedd. a, a, a, a does dim cyfiawnder felly yn perthyn iddyn nhw. Yn yw, dyn nhw ddim yn gallu dweud bod nhw'n cwrdd am safon i, i reitha fel bod fi yn gallu dweud popeth yn iawn, allwch chi fynd yn rhydd. Ond mae Dyw yn edrych ar groes Calfaria ac ar ei fab yr arglwydd Iesu Grist ac mae e yn dweud wrth y gyfraith, y mae y gosb wedi ei gweinyddu yn llwyr am bechod fy nghwbl. Ac mae'r hawl, a mae'r ma sawl sydd yn, yn, yn, yn, yn, yn hongian ar y groes, yn cyfiawn yw e, y mae, y mae ei fywyd ef, i fywyd cyfiawn ef, sy'n reswm iddo fe fod yn hwngian fyna, ond i bai am bechod i bobl, ac mae fywyd cyfiawn ef yn cyfri iddyn nhw. Ac felly mae'r gyfraith yn edrych ar anoch chi ac arno i, ac mae'n gorfod dweud mae'r gosb wedi ei thalu, ac mae yna gyfiawnder sydd yn bodloni yn holl safon ni yn eiddo i chi. Fe gewch chi fynd. Meddylwch wedyn te am, am farwolaeth. mae marwolaeth yn dweud y mae'r mae pechaduriaid hyn wedi bod yn gweithio'n galed i adeiladu heiddiant iddi hunain, i adeiladu cyflog iddi hunain. Hynny yw, maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn. Nid yn wneud pethau da, ond yn wneud pethau drwg. Mae pob peth maen nhw wedi wneud, pob gweithred, hyd yn oed y weithred orau maen nhw wedi gyflawni, mae mewn rhyw ffordd neu gilydd wedi cael ei steino gan bechod. Ac mae'r cyfan wedi pentyrru o un i'r llall yn un adeilad mawr o haeddiant, o gyflog. A nawr mae rhaid iddyn nhw i dderbyn y cyflog. Mae dydd y talu yn dod. A beth yw y taliad? Cyflog, pechod, yw marwolaeth. Ac mae Dyw yn dweud, drychwch ar Galfaria. A beth sydd yn digwydd ar Galfaria? Mae e yn cymryd y cyflog. Mae e yn cymryd y taliad. Mae e yn cymryd eich haeddiant chi a fi. Er mwyn bod fi yn gallu dweud, mae ddeuwyd. Ac yma marwolaeth yn goffod dweud, wel, sy'n sy hawl da fi, allai bethau dal gafael arnyn nhw. Uh, o'n nhw yn ymlaw i oherwydd bod nhw'n bechaduriad, ond dyma'r cyflog nawr maen nhw'n heiddi, a mae rhywun arall wedi dderbyn e. Ac felly does dim byd a fi rhoi iddyn nhw. A mae Satan, nain rhyfedd yw Satan, mae Satan, chi'n gwybod, yn barod i bledio cyfiawnder os ydw yn ddigonol i gadw chi'n eich eneidiau chi a fi yn ei feddiant i golledigaeth. Ond mae Satan yn goffa dweud, does dim pechod yna, ac felly does dim hawl da fi arnyn nhw mwyach. Mae'n ddiddorol iawn bod yr arglwydd Iesu Grist pan nath e ddefnyddio'r geiriau yna yn Iwan 12 yn dweud hyn. Chi'n gofio? A minnau os, os caf yn archafu, jyst cyn bod e'n gweud y geiriau yna. Chi'n bod beth wedodd e? Dyma awr barnu'r byd hwn. Yn awr, y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. a minnau, os caf yn archafu oddi ar y ddaear, a dynaf baw dynion ataf i fy hun. Wrth bod e'n marw ar y groes, y mae e yn dileu ac yn dirymu pob hawl sydd gan ein holl elynion arno ni ac yn ynryddhau ni o'i gafel. uh, Emlyn Morgan Rhys fel hyn, mae'r conquest ar galfalu a fryn, amdani canodd myrdd cyn hyn, fe feiddwyd i ffern faith i gyd, fe brynwyd gwael golledig ddyn, fe gwnaed, fe wnaed y ddwy blaid, hynny yw diw yn yna i ddig, yn un. a gwaed iachawdwr mawr y byd. Wel, sut y mae e, sut yw'r beth yw'r dull, sut mae e yn gwaredu ei bobl o afel uh, i, uh, i elynion? Wel, mae'n codi'r faner. ac y mae, y mae bobl yn casglu wrth wrthwyr, mae'n trefnu ragluniaeth a hanes, uh, y mae e fel ni wedi gweld yn rhyddhau ac yn dirymu pob hawl sydd gan ei elynion ar ei bobl. Ond chi'n gwybod, fel mae Esaia'n dweud wrthon ni, i'r rheini sydd yn gwrthod, i'r rheini sydd yn gwrthod i hawle ac yn gwrthod gadael i bobl i fynd, y mae yna farn, mae e hefyd, mae yna farn. Adnod 26.

ac fel canlyniad y mae nhw, fel oedd yn digwydd weithiau mewn sefyllfa warchae fel hyn, yn troi at ganibaliaeth, hynny yw, y mae nhw yn dinistrio i hunain. Ac felly mae'n erfyn o farn yn, yn hyn i'r rheini nad yw nhw'n ildio i ddew. Ond mae un gair da fi cyn gorffen. A mae'n gair bach pwysig, byr iawn, ond mae'n bwysig. Sicrwydd y goncwest. Sicrwydd y goncwest. Ni wedi gweld dan bod ni, bod ni yn, yn bobl i arglwydd y goncwest. Ni wedi gweld dill y goncwest. Ond nawr, rydyn ni am jyst sylwi'n fyr ar sicrwydd y goncwest. Nawr chi'n bod, ni wedi bod yn edrych ar penod 49 gyda'n gilydd, a e, drwyddi draw ni wedi bod yn gweud, wel, pam mae Dyw, e, gofyn y cwestiwn, wel, pam mae Dyw yn, yn, yn sicrhau ei bobl o'i gariad a'i ymrwymiad o hyd ac o hyd? Wel, y rheswm, y rheswm wrth gwrs yw er mwyn enni'n ffydd ynddyn nhw, e, er mwyn iddyn nhw i ymddiried yn fe. addewidion mae'n rhoi, ond a dyw'r addewidion hynny ddim wedi cael eu gwireddu eto, ond y mae am iddyn nhw i ymddiried ynddo fe fel y Dyw sydd yn mynd i gyflawni i addewidion ac felly y gallan nhw ymddiried ynddo fe nawr. A does na ddim unman yn y benod lle mae y pwyslais yna'n dod yn, yn darllen mwy cryf na'r adnodau hyn i ni'n ystyried gyda'n gilydd bore yma. dwywaith mae Dyw yn dweud drwy Esaia, fe gei di wybod. Mae yna ddydd yn dod pryd fydd i di'n gwybod. Hynny yw, y reswm bydden nhw'n gwybod yw achos bydden nhw'n gweld y peth yn cael ei wireddu. Adnod 23. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti, a tywysogesau yn famau maith i ti, plygant i'r llawr o'th flaen, a llyfu llwch dy draed. Yna, medda fe, Cei wybod pan bydd hynny'n digwydd. Cei wybod mae my fi yw'r arglwydd. Ac yna nid yn unig ti fydd yn gwybod, medde fe nes ymlaen yn adnod 26, pan fydd y gorthrymwyr yma i gyd yn cael ei, ei, ei darostwng, yna caiff pawb wybod. Nag ei jyst y chi bydd yn gwybod, ond fe fydd pawb yn gwybod, mae my fi Mae fi yr Arglwydd, a dyma restr fawr o, o'r hyn sydd yn wir amdano fe. Yr Arglwydd, Iwda waredydd, ac mae un cadarn Jacob, Iwda a chybydd. Hynny yw, mae yna ddydd yn dod, meddai fe, yn sicr i ti, pryd byddi di'n gwybod bod hyn yn wir, a pa bydd pawb yn gwybod bod hyn yn wir, oherwydd mae yna ddiwydion i yn mynd i gael i cyflawni. Pam mae e'n dweud hyn? Wel, er mwyn i bobl fyw i ymddiried ynddo fe nawr, i, i, i gredu ynddo fe nawr, i bwyso arno fe nawr. A dyma i addef wedi chi a fi, adnod 23, na siomer neb sydd yn disgwyl wrth ef. Sym neb sydd yn disgwyl oddi wrth ddew. Dych chi disgwyl ddi wrtho fe? Fyla, fyla i ni'n byw yn bywydau, ni'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd o ddydd i ddydd, ymddiried ynddo. Does dim neb sydd yn disgwyl oddi wrtho fe, yn y pen draw, yn mynd i gael i siomi, na siomi'r neb sy'n disgwyl wrthyf. Ac felly mae, mae Dyw yn sicrhau ni nawr o'i gariad. drwy ein sicrhau ni bod ein iachawdwriaeth ni yn sicr yn ei law ef. Mae wedi codi'r faner. Fe sydd wedi codi'r faner, Arglwydd y Goncwest. Ac a ni wedi profi'r goncwest yna i ryw fesur yn barod? Mae'n pechodau ni wedi delio gyda nhw ar groes Calfaria. ac mae yna ddydd yn, yn, yn dod pryd y cawn ni wybod a pryd y caiff pawb wybod fod y goncwest yna yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae Dyw yn galw arnoch chi a fi yn awr i gredu ynddo fe, i ymddiried ynddo fe, ac i bwyso arno fe, fel yr un sydd yn ein caru ni, a chariad cryf fel angau. Wel, diolch i, i ddew am ei, am ei air i ni.